Awle, tunah chuan Tripper Group UMA huaihawt Lalduatpuia Sailo Memorial Football Tournament 2022 a First Division Quarter Final game thumna intum tur te Tlangsang First Division Team leh Tuidam First Division Team te interview na hun tawi kan lo nei leh ang. A hmasa in tlang sang first division team ai awh in an captain Sangpuia biak na hun ka lo nei ang. Tlang sang first division team captain ni emaw? Aw aw ni e. I hming min hrilh ta em? Aw aw Elvis Lalliansang a. Yes awle. Sangpui min ti thin thian te chuan. Awle. Hei tun tum Lalduatpuia Sailo memorial tripura group yma football tournament ah hian maw ah khawtin first division te quarter final lut te kha team aiawh in kap ṭhen ṭheuh kha zawhna tlem zawh ka duh a chu chu ka zawt chho nghal mai ang cheng a in inpuah chahna te a ṭha tawk em tih kha min han hrilh theih hmasa berah chuan. Aw a tha tawk ah chuan kan ngai. Aw a nih leh eng nge quarter final a intum tur te hi a chiang tawh em? Aw tui dam hi Thawhlehni kar leh Thawhlehni second match hian kan khel dawn. Aw a team aw team tha tak ni chuan kan hria. Aw. Tui dam hi. chu chu in in huphurh nge huphurh lem lo nge in lo huphurh viau zawk tih te kha min han hrilh theih. Ah game te chu nia sawi lawk theih lo a nia kha sawi tuam khan team he tha tak chu an ni a amaherawh chu ih huphurh ang zawng kha chuan ih kan la ngaihtuah lo hrim hrim a kan inkhel anga nge vanduai zawk te chu awm loh theih lo a ih game in a la hrilh ang chu. Umm ni e. A nih leh tun tum tawrhna menah hianin in champion theih mai in ring em? Sawi lawka har khawp mai ni e. I team in buatsaihna eh branch hrang hrang in buatsaihna te tha ang reng a i kan theih tawp chu kan chhuah ve chu ni final thleng ngei turin. Aw. Nge ni kan an zel dawn ni. Aw le. A nih leh intîm, in inlungrualna te a ṭha em tih te i in insûm em exer in lâk chhûngin zûk leh hmuam lampangah te i lo ti te an awm maithei a, chûng te chu in insûm em tih te kha min han hrih leh ta se. Aw, ngei theih ang ang chuan discipline te chu ka han keng kawh ve a, a zawng zawng te chu theih lo a, ruihhlo Lo ti te an awm hi chuan team atanga drop kha a ni mai a, ni zuk leh hmuam pawh kan theih ang ang chuan kan insum tlang chuan kan hria. Eng, awle, a nih leh in khawtlang mipui ten an tawi awm tha chu in in inhria em? Aw, tawi awm tha khawp e, kum in ngat phei chu kan inbeisei phak bak a ni. Awle, a nih leh i inchampian theih ngei nan duhsakna ka hlan a che u. Ah, le kan lawm e. Um, hun tha tak min pek a lawm e kei pawh le. Ah, kei ni pawh in kal zel na tura duhsakna ka hlan che ka lawm e. Aw le, kei pawh le. Aw le ka ti kha, tlang sang first division team kan biak theih chu nia. Tunah chuanin Tuidam first division team atangin an captain Nunpuia biakna hun ka lo nei leh ang. Aw ni e. Eh, Tum tum, Lalduatpui a sailo Memorial Triple Group UIMA Football Tournament ah hian Tuidam First Division team captain i ni em maw? Aw ni e. He hei quarter final lut first division quarter final lut atang khan team aiawh in team captain kha interview tawi te neih lawk ka duh a maw? Aw. Chu chu ka zawt tan nghal mai ang che. Awle awle. In in puah chah na te a tha tawk em? Ka in puah chah na hi ah hi field grass artificial grass te an lo phah thar a. Practice hi duh thu sami kan nei tha thei lo a. Car hnih vel bak kan practice thei lo maw? Oh. Chuan a chen vel ten kan lo chhuak tha ve zawk ta. Ani le Enge quarter final a in tum tur te hi a chiang tawh em aw? Umm chiang tawh e tlang sang nen quarter final ah. Tlang sang te kha i in in hmuh i hmuh dan min a hri te in huphurh nge huphurh viau lo tih te kha. Tlang sang hi team tha tak kan nia tuna hei a inkhel vel ka lo thlir dan hi chuan maw aw sam fitness pawh tha ka tia hupur lamah hi chuan tiang chuan kan hupur te viau lo aw ani le in champion thei mai in in ring em tun tum tournament ah hian tun tournament ah hian Khua te a ro ruah te chur lo zel te a nih chuan champion tur chuan hei tui dam tang chuan kan chhuk thla ve chu nia. Aw. A nih leh in team in lungrualna te a tha em tih te kha min a hrilh e te. Aw hei kan team lungrualna chu a tha khawp mai a. Hei thian thian in kawm hlang deuh ang tha kan ni ta maw? Umm. Tlin lung rual khawp mai. Aw le. A nih leh i a a tawp berah chuanin in a khawtlang ten an support tha chu em tih kha min han hrilh leh teh. Khawtlang kan khua tih dam ho khua leh mipuite leh uaim vet te pawh an hei in min support tha khawp mai a tunah te pawhin keng khelh apiang te hian result te hi an rawn ngaitlang ve reng zel a ani le in champion ngei theih nan duhsakna ka hlan che u aw awle Aw le, khati zawng kha Tlangsang First Division Team leh Tuidam First Division Team te interview na tawi kan neihpui theih chu a ni e, kan lawm e.